Dia agny anie ngah aho izay. Hay, andaro aho mba tetero. Hum, ngeh dia hita ny henadahinao sy ny ray aman-dreninao agny. Koa ina rehefa akia anaty doha amin'izay ina? Rehefa mifankatia isika roa dia izay ry zava-dehibe e. Hatsiaka fa tsy avelan'olo hiaraka iny koa. Ary ilay kegnaho no tokony tsy handehandeha aty koa. Agnao mihitsy ry tena sate ahy lefa nataoko ny kionty de mody keriorionao ny resaka. Aa tiako agnao ary tena tiako le ny faniriako aza de hiaraka mandrakizay tsika roa fe ny ny tsodrano raha zavamahery ko lefa raha tsy ankasitrahan'ny ray aman-dreny a de aleo miaigna ko raha asan'ny ray aman-dreny koa no hanambady anao fa aho. Le k'izay! Zay lazaiko zay ho'aho sady Hibabanareo ny fanitarana hoe ilay vao trasany miarakaraka aminao aho dia gadraina. Hay! Samy agnaritra zahay e! Amin'izay isika roa miara migadra agny. Dia fahatrasa soa ny fiarahana samy sarasaraka koa tahaka ny taronao teo izay. Raha miray miray anao tokoa izao migadra izao. Humm! Tsa mahasaky an'izay aho. Dia sahy agnaty sanagna aho izany e! Zay moa nandiana zay. Ao ary. Tena tiako ny roko ty. Efa ny hono hoa. Soviana zany ialahy no manao ny fomba. Amin'ny heriny dia tsy maintsy avy egny ry babanay manao ny alafady. Neny lahy dia heriheriny izao ihany. Tena marina. Dia vao mariny ho baidin-dry baba amin-dry neny aho. Tena tena ity tongo sy ambian-dakana ity sao misy fifidianana koa. Izay. Ny lahy ity moa koa raha kilonga lahy k'io balabala rora izay. Tsy mahavy mandeha ny olo a. Raha moa sera tsy mahazo mihaino aty an-dragno sera miandry ny fagnomagnana ny Marina? Matoky ny aho sao e. Zay izany. Hita ny tariny amin'izao koa ity tanàna tena mpikotra mba misy fihamorany koa ah! Ndry mandry no naniriako an'izao. Atokora singa. Salamo. Miroso magnafy sa soa zany. Miaroa ianao dia akory? Kely raha mibaba aho sa avelany hintoha sao koa hoe aho dia saika ho aty aminao aho. An? Ia kay io? Eh, ia kay ny anabaviko a! Eeh kay! Aoka iry Pascaline ary miaraka aminazy. Ngiahy zany izao baviko, faly mahafahatasa. Eeh, faly mahafahatasa anao koa. Eeh. Fa ny tena tsy mba misy fomba mihitsy ny toeran-droky aminay ao. Eeh, sa magnahy indriky toa sao amin'izay aho manana nama soa. Hagnaraka soa tsika. tokoa izay. Dia ao moa ianareo mba hitantarako ny raha nahazoa ahy. Fa raha nanao akory soa? Hum, raharaha be izay. Ny inona ry raharaha be? Ah, dia efa mba niezaka mihitsy ny nanazava tamin'ny Baba Mineny. Eh. Dia ny fona. Eh eh. Tena sahy nanamo tamin'azy zany dia rafitra ety an! Zay ny maha fo ny ray aman-dreny. Ee, aho izay mba manazava soa amin'azy iny an! Fa aho ny rasa nanao iny an Baba! Fa dia nataony tahaka izao aho dia aleo mandeha aloha sao miova tokoa ny aina! Inona ity raha ataon-dry ity? Vono sy vono, dago sy dago, tsy mba fantatro koa ny asiako ny aiko! Sa efa mba nifona amizay aho efa mba nifona igny a fa natahaka hira azo atao ny bokin'io i zany a nandray bezara ko i te agny koa te nitarotarohany koa aho te satragno zao raha ataony anah te igny i nisofisofigny igny aby zao raha nataony anah iaby zany a de tena naharary mihitsy Mangina! Aoka an'izay! Aoka an'izay! Fa nahoana ingahy? Aoka izay mangina! Ahoana raha samba nitagny sy nataony tahaka izay? Roko nahoana ro nitagny? Mandraigna tao aho ingahy hanontso ireo rojo. Andao, andao. Andao aho.

Matoa miaraka aminao dia ngao ry tiako Hanoa tsika ho roso. Ambay asa mila anao koa Ny lasa vagny farany alay Tsy misy ilana azy Rehefa akagny aho tiako